ר' מענדל פוטפוס איז געווען א באקאנטער חסידישע איד, א מסירות נפש איד, ער איז אסאך יארן געזעצן אין תפיסה אין רוסלאנד, האט ער פארציילט אז איינמאל האט זיך געמאכט א מענטש קומט צו צו זיי און ער זאגט זיי איך גיי היינט אנטלויפן, רגע זאג, דו גייסט אנטלויפן? ווי קען מען אנטלויפן? פול מיט שומרים שטייען ביום ובלילה, מען קען נישט דא אנטלויפן. זאגט ער, ניין, ס'איז דא אפאר מינוט אין טאג וואס דארט איז די חליפות המשמורות, די שומרים טשעינדזשן זיך ארום, די פאר מינוט גיי איך גיין אנטלויפן? זאגן זיי, אונז טוט דארט אויף וואס דער גרויסער שטארקע הונט וואס שטייט דארטן, און איינער וואס דערבארגט זיך דעמאלטס צו אנטלויפן, קען דער הונט צולויפן דארטן און צורייסן די מענטשן רחמנא לצלן, מען קען נישט דעמאלטס גיין. זאגט ער איך האב אויף דעם אויך אן עצה, שוין, דער עולם איז געגאנגען זעהן וואס דא גייט זיין, ס'איז געקומען דער זמן וואס די שומרים טוישן זיך, און דער מענטש האט אנגעהויבן לויפן, ער הייבט אן לויפן, און דער הונט איז טאקע געגאנגען און אנגעהויבן לויפן נאך אים, נעמט ער ארויס פון זיין טאש א גרויסע שטיקל פלייש, און ער גיבט א ווארף דעם שטיקל פלייש צו די הונט, און דער הונט איז געגאנגען צו די פלייש, אפגעלאזט די מענטש, און דער מענטש איז אנטלאפן, אינני, ער האט זיך געראטעוועט. דער שומר שטייט דארטן ווייט און ער געט א קוק און ער זעט וואס דא טוט זיך, ער איז געווארן מורא'דיג ברוגז, היתכן די הונט האט דאס געטון, ער האט גענומען זיין גאן, ער האט געשאסן דעם הונט אויף טויט, געהארגעט די הונט, דער עולם האט נישט געקענט פארשטיין וואס דא טוט זיך, א געלערנטע הונט הארגעסטו ווייל ער איז נישט נאכגעלאפן אויף די מענטש, וואס איז דא? האט זיך דער שומר אנגערופן אזוי, וואס דארף איך האבן דעם הונט, די הונט איז מיר נאר א עול א גאנצע טאג, איך דארף אים האבן נאר אויף די צוויי מינוט אטאמאיינער לויפט אוועק, זאל ער קענען נאכלויפן אויף דעם מענטש, אויב האט זיך די צוויי מינוט נישט געקענט איינהאלטן, מיט וואס איז ער ווערד? איך דארף האבן די שולדן, פאר דעם האב איך אים געשאסן, איך וויל עפעס סתם הינט זאלן זיך ארומדרייען דא, פאר דעם, די צוויי מינוט, דאס איז וואס איך האב געדארפט אים האבן, אז ער קען זיך דא נישט איינהאלטן, פאר דעם האב איך אים געשאסן. האט ר' מענדל געזאגט, דאס איז א מורא'דיגע הוראה אין עבודת השם וואס א מענטש דארף וויסן, א מענטש דארף וויסן מ'איז אראפגעקומען אויף די וועלט ווען ס'קומט די מינוטן פון נסיונות, פארדעם ביסטו אראפגעקומען פאר די צוויי מינוט, דאס איז וואס מ'דארף פון דיר, אויף די צוויי מינוט מ'גייט אין די גאס ס'וועט געבן א היט אויף דעם אויג, דעם צומאך פון די אויג, פארדעם ביסטו אראפגעקומען, דאס איז דיין סיבה פארוואס ביסטו אראפגעקומען אויף די וועלט, און דאס דארף מען זען צו טון, אריינכאפן די עיקר תכלית וואס אונז זעמער דא אויף די וועלט, פאר דער שווערע מינוט וואס מען געט זיך א כאפ און מען כאפט זיך אין די נסיון פאר דעם איז מען דא און אז מען איז זוכה מען פארשטייט ביי די נסיון חזל זאגן עוצם עיניו מראות ברא איינער וואס מאכט צו זיין אויגן קוקן אויף שלעכטס איז ער זוכה לקבל פני השכינה דאס איז די גרעסטע זאך וואס קען נאר זיין שנאמר מלך ביופיו תחזינה ארץ. ויהי רצון מלפני וביני שבשמים שיתן